ah, kana watsamwa watsamwa zvako zvo kana ndakuudza ndakuudza asi ndongokuudza chokwadi kana watsamwa watsamwa kana watsamwa watsamwa ini handakanabasa nazvo kana watsamwa watsamwa sinotaura chokwadi vafana vechiduku muno mujoni hamuna mukadzi muno mujoni muno kubasa kunoku hakuna mukadzi kunoku handina kuti vafana vechiduku chero madhara zera rangu vakuru vaduku vese kuno kujona kuna vakadzi kuna mahure kuno kana watsamwa tsamwa kana watsamwa tsamwa ndavasa nazve kuno kune mahure kuno kujona hakuna vakadzi kuno wakamboona mukadzi ano mukadzi anoda kuroorwa anoenda kujoni kuno kunotsvaga basa kuti ndichangozoroorwa ndiri pabasa kuno kune mahure Hapana. Mm. Bozi munotosangana nawo nekumasvingo vokubulawayo vokuharare kumberengwa zvishavani chikupi zvese kwarusape vanhu vese ivavo vakasiyana siyana mwana umwe akabva kwake nenhamo yake achitsvaga basa aisvika muno mujoni umu yoda kumutora mufunga kuti ndomuita mukadzi unomuwana kupi mukadzi akati hakuna kana mukadzi kuno kujoni musazvinyengera vakadzi vari kumusha kuzimbabwe kwauda kuroora indi bvunzai tendai ndoro tendai ndoro yo haringochema akatorwa property yese ende akatorwa nemunhu wemuno musouth africa fu ndodambudziko hakuna mukadzi kuno kune mahure kuno kusouth africa vakadzi ah, vanogona kutsamwa vachiti ndataurirei izvo zvinhu zve ndataura ka ichokwadi izvo imi hamudi mari here kana mu izvo zvikungondiona ndichitaura nechi ndokuda chichii iye anotofunga kuti anototi mari yaita paita mari avo otosevha neni ashanda kuma kitchen two days anotoziva kuti haa is fine handina kana problem handina pressure hmm. mwedzi kana wapera kuti kachino chitengerawo mwana wangu chitengerawo chii changu he chichi haudi kungonditengera ichichi saka unoti chii ichocho kuda kuroorwa here kana kuti kuda chii eh. plus nechipa ne humwe unhu hune vakadzi manje zvokuti iye anoti ane mwana ane mwana neumwe murume odana neni adana neni ini ndonetswa kuti sapota mwana wangu ye mwana wangu anodya chichichichi asi tikada kumubvunza kuika ndikamubvunza kuti ko murume webaba umwana wako akambovabvunza here zvechichi kunozi haa vana basa vakanyarara kubva kudhara vakatoramwa nezvazvo echichichichi o oh, saka inini kudada newe ndindofanira kusapota mwana wako baba wemwana wako uchivarega fotera baba wemwana wako tinzwa kuti vanoti chii kwete kuramba uchinetsana neni nokuti ndadana newe muri mazihure evanhu ah. e baba umwana wangu vazodii vakadi hazvina kana basa iwe fonera baba umwana wako ndozvinhu chekutanga chaunofanira kuita yes todanana but hazvirevi kuti kana ndidanana newe iwo tamukana wekuti ndoda kuti uyu achitosapota ini nemwana wangu nevana vangu five azvito zvandakuona iri ndakuona murodhi uchifamba uri wega zvekuti vanhu usenga sanzu nechichisanzu iwe iwe wakambosvika musango iwe ukangosenga sanzu uchitsvaka huniyo unosvika wobvisa masanzu yese wosenga huni unovesa ndingapinda musango ndotsvaga huni izvi ndotsvaga ndosenga nesanzu rese hayi ndomadii matsotso kandatouya musango ndichitsvaga huni ndotsvaga huni anditsvagi sanzu sanzu ndobvisa zvimabranchi zviduku zvisina moto ndorasa ndoenda nesanzu rangu randinoda ndakuna baba omwana wako vaudza kuti ndoda chengetai mwana ndovandofanira kunetsa kwete kutowana boyfriend wotonetsana nayo woti chengetani ini nemwana wangu ndiye aita sei mhosva iri kudana newe hmm? imbopopotera baba mwana wako vatukewo futi zvaunondiita ka uchindituka uchiti e eh, haudi kundichengeta haudi kuchengeta mwana wangu haudi kuti handidi kuchengeta mwana wako kumi ndakuwana zvo usina mwana murodi nhasi wakunondiintrodusa kuvana vako kundichi kuti ndivo baba ndiri baba wevana vako ini hakuna vafana musambonyengerwa muno mujoni hamuna kana mukadzi muno mune matsotsi mune magevha Magevha kana uchida mukadzi unoenda kumusha kuZimbabwe unotsvaga tsvaga mukadzi akadzikama ngauye muno mujoni uchi uchi uchimunhingirikira muno wamuteura kuti ava mukadzi wako kwete zvokungotora gevha tingoda iso futi special vanotoshanda vatonyengereri futi ukangoita sewabhaisa kunzwa usingandidisiye wakandiona ndakadai ndabasa newe hatokunyengerei asi mukadzi wako wabva naye kumusha muno mujoni maanogona kukunyengerera mukarwa mukadii mukatukana muchingonetsana muchididi achingoziva kuti uyu murume wangu wandakabva naye kumusha but matsotsi awa awa matsotsi awa unotoro unotamba nhova ndokuudza anokutambisa nhova matsotsi matsotsi mamwe kuti izvozvo vamwe havasi kuenda kumusha gore rapera mari but iwo matsotsi avo anoenda kumusha ese anoenda kumusha matsotsi avo hey, eh, akasenga mabhegi mamona kuenda pamabhazi paya munoona akazara park station akazara matsotsi avo nemabhegi enyu vakomana imu musingaendi kumusha kwanzi lockdown yakasuka kuno lockdown yakasuka muchembera ndisi kuuya kumusha lockdown inombozonyanya kusuka varume sei ndoda kumbonzwisisa varume imi sei lockdown ichizongonyanyisa imimi chete muno mujoni vakadzi vese vanoshanda kumakitchen vamwe vanoshanda two days chete pamwedzi two days pavhiki two days pavhiki but lockdown haivasuki zvandiri kuona imwe varume muri kuona Eee, lockdown yanyanyusuka varume mujoni gore rino hemuone wakomana kupera kwenhamo kufa sei lockdown ichingonyanyusuka imi varume ndoda kumbobvunza kuti sei lockdown iriyo inongobata imi varume sterek ndimusinganyanyuenda kumusha muna december vakadzi vese vanoenda ko ndoda kunoona mwana wangu ndoda kunoona mwana wangu motovapa futi mari voenda lockdown sei ichingonyanyobata imi varume imbondiudzai gore negore panongova nechinoitika ndaa takadii nelockdown ha ndakazodidi paya ndakushanda e pakadidi pakaita zinofobia paya ha pakarokwa madriver pa ndomunongotiza nedzimwe mastone lockdown inongorova varume muno mujoni uyauone gore rino haina hangu handisi kutaurisa handingotaurawo zvandoziva hangu ndingotaura hangu zvandoziva kana muchiona ndinotaura zvinhu zvenyu mundiregerere henyu asi handina hangu kutaura zita remunhu handina hangu kutaura pimba yemunhu handina kutaura baba vemunhu handina kutaura mwana wemunhu indinongozvitaurirawo zvinhu zvandinoziva zvandinongoonawo muno mandinogara kuti lockdown iri kunyanyorova vakomana vana sisi ava mvana dzedu idzi dzakabva kumusha vana sisi vedu ava nevana vakasiyana namukoma vedu vanongoendavo kumusha gore negore chero lockdown yakabata chero xenophobia yarova chero chiitapisirwa dzimba chero vasingashandi vanoenda havo kumusha gore negore asi vana mukoma ndo vasingaendi saka ndichingoda kungoziva kuti imimi sei musingaendi kumusha lockdown yacho iyeyo zonyanyisa kumbonetsa imimi mega sei ndo zvandoda kungoziva kuti sei lockdown ichingonyanyonetsa imi varume kana mandiudzawo ipapo haa zve zvakanaka plus sei imwe varume muchingoramba muchingochengetesewa vana vevanhu imimi imiwo vakasei muchingochengetesa vanhu vana vasiri vavo ivo vanhu vana baba vavo varipo modii kumboenda kunana baba vacho kuti chengetai vana venyu muone kuti vanoramba here hmm? ameno tongotiwo tidarikewo nepanyaya iyoyo nhasi ameno inda ndichitodarikawo zvangu pano pasiporo ndikangonzwa kuti rega ndimbogara pasi ndimbotaura nehama dzangu kuti lockdown ngairege kubata varume irege kunyatsa kuti kava stereki saka iri bhoo moswera yenyu zvakanaka muswera henyu zvakanaka mm. nina hangu ndakuenda